Yo, Ghana tiefoɔ, mema obi biara dwo. Ɛyɛ mo nua, mo somfo, Nana Boakye Ansa na ɛkasa yi. Ɛnɛ, yɛba bɛdi nkɔmmɔ kakra ne ahwɛ. Yɛma yɛ ne ɛyɛ a ɛbɛyɛ yie. Nneɛma bi rekɔ so a ɛwɔ Ghana Nti anhwɛ a anka ho asɛm no. Yɛdede no saa dede no saa na anhwɛ a akɔ akɔfa ntoma na ɛde abrɛ yɛn. Nti Nana Boakye Ansah, me nso meba abɛkyerɛ m'adwene kakra. Yɛhwɛ asɔfoɔ no bi a, wɔn nneɛma bi a wɔyɛ no, sɛ Ghana yɛanhwɛ no yie, ɛne yɛn nuanom politicians ne ɔman mma no bi nsa nkeka bi wɔ hɔ a, ɛbɛtumi de oyere abrɛ yɛn. Ɛfiri sɛ. Sɛ woyɛ sɔfoɔ deɛ a, sɔfoɔ deɛ nka ɛse w'ano ɛka nkɔsoɔ asɛm, w'ano ka nhyira asɛm, na ɔsɔfoɔ ɛni di atɛm. Na yɛhwɛ ɔsɔfoɔ bi te sɛ ɛhyɛ aseɛ firi ɔsɔfo bɛde kɔ bi. pɛn so. Ɛnyɛ Bɛdekɔbi koraa pɛn so na ɛyɛ ade. Mma yɛmfa no Bɛdekɔbi ne saa Ɔsɔfo Kwasi Awuah. Yɛhwɛ kwan a wɔfa so a wɔyɛ wɔn nyame dwuma no a, ɛne sɛ ɛduru baabi a wotumi sɛ Ghana yɛ asɔfoɔ no bi wɔ hɔ a wɔn nimdeɛ sua. Me deɛ mehu sɛ nka ɛsɛ sɛ nnipa mpo gyina hɔ na wɔn pirikyi kyerɛ wɔn. Ɛfiri sɛ sɔfoɔ ɛdeɛ ɔman no wofiri mu ka ho wotumi ka wɔn adwene. Wotumi yɛ biribiara, na ɔsɔfoɔ nnidi atɛm nkeka nsɛm bi a ɔpɛ, sɛdeɛ Bɛdekɔ bi kɔgyinaa ɔkekaa bie. Asantefoɔ mmaa yɛ aniberefoɔ. Ɛɛ, Ayiguefoɔ mmaa deɛ, wɔyɛ doormat. Ayiguefoɔ mmaa yɛ doormat, Mfantefoɔ mmaa gyimi nom ne adeade no. In fact, yɛanhwɛ asɔfoɔ no yie a, nneɛma bi a wɔde ba no, ɛbɛtumi de owi nne abrɛ yɛn man because ɔman bi a bɛtetɛ ntɔkwa ne nneɛma nneɛma bi akɔ so ɛa ne firi kasa wɔn nsɛm a wɔn ka no ɛna ɛde abufuo ba ɔsɔfo bɛde kɔ bi ɛkeka nsɛm yi ara ɛɛ ɔsɔfo kwasi awia wɔn nso bɛkeka bi ɛbɛdi di atɛm nanso yɛhwɛ yɛn man no ɛda hɔ no a saa asɔfoɔ yi a wɔyɛ Ghana asɔfoɔ yi Yɛnhunu biribi a wɔyɛ de boa ɔman no. Na deɛ wɔn deɛ wɔn tumi yɛ ara ne sɛ wɔn didi atɛm. Kwasi awia deɛ no paa ho no, yɛsɛ obi so de ɛɛ Hardcore Mills asɛ ho ahwan. Wɔn nso akɔ akɔyɛ audio bi. Nsɛm a ɔsɔfoɔ yi ɛkaa yɛ yi, Wote ase na wutie a, ɛfiri sɛ Bible baeɛ, sɔfoɔ biara nyinaa hɔ nyɛ biribi a ɛte saa da. Ɛnti sɛ yɛanhwɛ yɛ sɔfoɔ no yie na yɛn yɛ antu wɔn fo, yɛdeɛ ne anim sɛ wɔn yɛ sɔfoɔ no deɛ wɔn adwene mu abie, wɔn wɔ nimdeɛ, wɔn wɔ nnesuade hunu. Ɛnti nka biribi mpo nkɔ yie a, wɔn bɛhunu kwan a wɔn bɛfa so wɔn bɛka. Nanso yɛahunu sɛ sɛɛ wɔn no, ɛnsɛ sɛ yɛgyina hɔ koraa ma wɔn piri kyekyerɛ yɛn. na ɛyɛ mmom na ɛsɛ sɛ yɛpirikyi wɔ hɔ because asɔfo no ama yɛahu sɛ sɛbesɛbesɛbe nimdeɛ no sua wɔn nimdeɛ sua na ɔsɔfoɔ yi a ɔkɔyɛ audio ɛde didi asante hene atam mu na nkadeɛ na ɛfɛ sɛ ɔsɔfoɔ no koraa wɔ nimdeɛ bi na wahu sɛ biribi kɔ so because Asanteman hɔ no, wo so woka ho. Obi a wɔ asɔre baako baako bɛ sɛ eighty six branches a nnipa biara bi wɔ mu, ɛnyɛ Asantefoɔ nko na ɛwɔ mu. Wo so woka Asanteman no ho. Nti nkadeɛ na ɛfɛ boro so sɛ Nyame ama wo anisoadehunu bi, woanya yikyerɛ anaasɛ nimdeɛ bi, na wobɛkɔ Nana nkyɛn akɔka akyerɛ no sɛ, Nana, ebi a yɛkura yi, yɛyɛ no sei, yɛyɛ no sei, yɛyɛ no sei, ɛbɛyɛ yie. Enti me koraa, meyɛ ɔsɔfo, ɛha na me so me dwumadie wɔ. Enti, ebi a Nana, me so, kakra ni, mepɛ sɛ woboa, na sɛ ɔmanfoɔ no boa, na yɛyɛ kuro no sei, yɛyɛ no kuro no sei, yɛyɛ no kuro no sei. Mehu sɛ nkasɔfoɔ deɛ, saa na ɛsɛ sɛ wɔyɛ. Sɔfoɔ, biribi nkɔ yie a, wobɛn nipa no na watu no fo. Sɔfoɔ, woyɛ futufoɔ. Sɔfoɔ nya adeɛ a gye ntɔkwa ɛbɛba. So ahu, adeɛ a woyɛ yei, anyɛ hwee no, yɛhu sɛ eh, wo maame mfiri Ashanti region, wo papa mfiri Ashanti region. Na sɛ woyɛ fifte fifte koraa a, oso baabi a wofie no, ɔhene wɔ hɔ o. Ɛhɔ, ɔhene wɔ hɔ. Enti wode toto ho a, wo kurom hene no, ɛdeɛn mmɔdemmɔ na wabɔ kyɛn Asantehene anaasɛ Otumfoɔ a ɛno nti wode no kɔhɛ baabi na wadidi no atɛm? Yɛ deɛ yɛmmɛdidi w'atɛm bi, na mmom mepɛ sɛ yɛma Ghanafoɔ yɛn nyinaa yɛdane yɛdwene ho na yɛhunu sɛ, sɛ yɛanhwɛ yɛn asɔfoɔ no ne yɛn mpanimfoɔ bi yie, wɔn ano kasa a, ebetumi de nsɛm bebree aba. Woahu sɛ Asantefoɔ no bi asɔre a, nsɛm bi a anka ɛnsɛ sɛ ebi a wɔka kyerɛ aseɛ no, wɔn nso de abufuo rekeka kɔ. So ahu? Nti wei ka ne wei ka ne wei ka, ɛdeɛ na ɛbɛba. Nti me deɛ, Nana Boakye Ansah, megyina ha a, ɛnna metu asɔfoɔ no fo. Me mmom deɛ na mefii sɛ, wɔn deɛ wɔn akɔ asɔfo asɔfodie sukuu wɔn na ɛsɛ nyame afrɛ wɔn onyame frɛ wɔn yɛ ni hɔ deɛ wɔn ana ɛka na nka obi a nyame afrɛ wɔn wano ka nhyira asɛm wano ɛka nkɔso asɛm na mpo biribi nkɔ yie a woyɛ futufoɔ wotumi kɔ ɔhene biara hɔ ɛde wadwenkyerɛ ɛkɔ na mpo wokɔ ka na wɔantie a ɛna woka mpo a yɛbɛhu ɛnyɛ sɛ wofiti anaa wototo ayampea Na mebisa mo sɛ, Ghana no a ɛda hɔ no, mo constitution koraa moayi nhemfo no afiri mu? Modwene a momfrɛ nhemfo no, moyɛ biribi a momfrɛ nhemfo no. Deɛ ɛwɔ nhemfo no asase soɔ no, ɛno ara na yɛn mpanimfoɔ yi a wɔyɛ ɛɛ amanyɔfoɔ yi ɛkɔ kɔfa. Tax o, ɛto o, toll sika o, yɛgyegye ne nyinaa yɛmfa nkɔma nhemfo. Na wonim wei nyinaa. Nanso woakɔ akɔgyina hɔ. Ɛyɛ ahi sɛ ebia ɔhene no, ne nimdeɛ ka no sɛ ɔyɛ ɔhe kɛseɛ, nnipa bu no, nnipa gye no di, enti wobɛyɛ adeɛ bi de agu ne ho fi. Mesrɛ, mesrɛ, Ghanafoɔ, momma yɛnhwɛ nneɛma bi yie. Ɛnkyɛe biara na meyɛɛ me live video ɛwɔ Facebook na meka biribi sɛ Ghana yɛn nyinaa yɛ adeɛ baako. because sɛ woka Asantefoɔ asɛm a anaasɛ Adakɔfoɔ asɛm a, Adakɔfoɔ nyɛ Ashanti region nko ara na wɔn a wɔyɛ Adakɔfoɔ o. Adakɔfoɔ no bi wɔ baabiara. So woka Bretufoɔ asɛm a, ebi wɔ baabiara. Enti Ghana no, sɛbe sɛbe sɛbe, wo deɛ wopɛ sɛ ɔkyerɛ sɛ ebi a ɔhene bi deɛ wagyimi na mmom ebi a wo kurom hene nim nyansa. Mesrɛ mo momma yɛnhwɛ yɛn ano kasa yie. Nana Boakye Ansah, Ɛnnɛ mebaa mo nkyɛn a, me deɛ ɛyɛ afotuo na mede rebrɛ asɔfoɔ no bi. Saa asɔfoɔ no bi a saa eh, Hadoɔ Mesi a yɛka ho asɛm yi, ɔpɔn wo churches bebrebe yi a ɛwɔ Kumase ne all over the eh, Ghana baabi afanan nyinaa yi. Ɛdeɛ na nso ayɛ de aboa Ghana. Anyɛ hwee no, wɔn tua tight ma wɔn. wɔtua offering ma wo, wobɔ afɔdeɛ, ebi koraa a menim, woyɛ consultation ne nyinaa wogye sika. Na wo so, wo deɛ yɛhunu sɛ ɔhene no sɛdeɛ woka no sɛ wɔyɛ useless no, ne nimdeɛ sua no. Wo a wo so wo nimdeɛ so no, ɔpɔn sika bebrebe yɛ ba wo nsam yi, wo so deɛ na wode yɛ de aboa Ghana? Woasɔre no bebree wɔn a wɔn ni adwuma yɛ. Ghana koraa no asɔfoɔ mo sika bebrebe yi me nhunu asɔfoɔ a mo abiabie nnwuma ama mo asɔre ma mo ankasa mo asɔre ma no ɛyɛ bie nti Ghanafoɔ mesrɛ mo ɛnyɛ nsɛm biara na ɛba a ɛsɛ sɛ yɛn yɛsoso wɔn so yɛn nananom sɛ asuhyia ɛta no deɛ yɛ na yɛ deɛ nyɛ nyɛ obi bɛka asɛm na sɛ nyɛ a mo nie ho nsase na ɔkan no ɛnyɛ yɛn nyinaa yɛn kɔntɛm ebi a ɛnɛ wanka mfa ho eh wakafoɔ bi ho nti wani agye wobɔ nsɛm sɛ yɛ. Ɛkyena bɛduru wo so a, afei ne w'ani abere. So ho? Twene Jonas hwɛ ase ɔkeka nsɛm yi. Metie comments no biara na ahwɛ wɔn a wɔkasa no a, na bebree yɛ nkramofoɔ. Bebree na wɔn taa gyi. Ɛn, ɛna da biara na ahyɛntere gyen, ɛna asantefoɔ, asantefoɔ, asantehene, asantehene, asantehene. Na wɔn keka. Ɛkɔeɛ a ɛbɛduru Mulemae ne yɛka no sɛn, Nkramofoɔ panin Muhammad so no, afei deɛ na mo ani abere sɛ boy no mobɛku no. Ɛnti na yɛn nananom se wokɔto sɛ aboa bi to wo nua so a, ka kyerɛ aboa no sɛ, Sɔre yɛ so, na mmom nka nkyerɛ no sɛ, Sɔre me so. Ɛfiri sɛ woka sɛ, Sɔre me so a, ɔfiri ne so a, ɔde bɛba wo so. Ɛno nti yɛka sɛ, Sɔre yɛ so, na kyerɛ sɛ, wasɔre yɛn nyinaa so, na wakɔ. Enti Ghanafoɔ, mesrɛ mo, momma yɛmmue yɛn adwene mu kakra. Ɛnyɛ asɛm biara na obi bɛka a ɛsɛ sɛ yɛsosɔ no so na yɛsɔpɔɔto no. Na ɔka asɛm no na yɛ a, yɛbɛbɔ yɛn nsam. Na nka deɛ yɛpɛ sɛ nka sɔfoɔ yi koraa no, Hador Mesi, nka ɔyɛ ma yɛn ne sɛ, Wo deɛ nka wonim deɛ no, kɔ Nana nkyɛn na kɔka kyerɛ no sɛ, O Nana, ebia Kumasi ahunu sɛ ha yɛ fi. Anaasɛ yɛhu sɛ ɛɛ ɛɛ light wɔ kura ha foɔ light yi nsɔ nti nana yɛso yɛkeka yɛn nsa aseɛ no kakra bi ani nti wo ne ɛɛ wo manfoɔ mo so mo mmoa na yɛnya deɛ wei wo a wontumi nyɛ biribiara sɔfoɔ wonni company wonni adwuma bi apart from wasɔre na ɛyɛ company ɛna no ho sika nyinaa baa ho na wode yɛ wakɛsesɛm na wowie a wasan akɔ akɔdidi Ghanafoɔ atɛm nti mɛsrɛ asɔfoɔ no paa asɔfoɔ no biasa bi mo nimdie sua no mokasa a monwene ho ɛberɛ bi kwasi awu akora yi akwasi awu ayɛ me kana sɛ mehu sɛ ɔdi takyimahena tɛm paa di nana takyimahena tɛm paa Nanso, yɛnhunu biribi a mo nso moyɛ de boa ɔman no. Anyamsɛm a moatumi aka ma no atɔ Ghanafoɔ asom paa a Ghanafoɔ di soɔ paa ne sɛ wɔbɛtwa tithe de ama mo. Anyamsɛm a Ghana asɔfoɔ moaka ma no atɔ Ghanafoɔ asom a Ghanafoɔ tu ho anammɔn de boa mo nso wɔbɛtwa tithe de ama mo. Wɔbɛto offering de ama wɔn na Nyame ahyira wɔn. Na mmom sɛ mogye sika no bi na mode ayɛ biribi a ɛbɛboa asafomma no deɛ, Menhunu sɔfoɔ biara. Menhunu sɔfoɔ biara. Saa asɔfoɔ yi a mo ano keka nsɛm yi, anyɛ biara no, yɛhu sɛ yɛn nuanom Pentecost asɔfo, wɔn asi sukuu dan ara kɔ akɔsi university aka ho. SDAfoɔ asisi bi, Romanfoɔ asisi bi, Methodistfoɔ asisi bi. Saa nsɔre nsɔre yi, wɔn nyinaa asisi bi. Ɛnso, wɔn mpo no, wɔn nyi sika sɛdeɛ mo yɛ. consultation hwan a hwan saa nsɔre yi a meka nyina ɔmo nye bi o ɛnso ɔmo adwene ɔmo mma ho asɔre bi wɔ hɔ a ɔmo si a ɛsɛ SDA school wokɔ a na ɔmo de SDA doctrines no ayɛ adwuma wɔ school no hɔ mo ɛde a na mo mo wɔ a ɛkyɛ sɛ mo nim nyansa kyɛ saa asɔfoɔ no a mo deɛ da biara ɛto mo atɛgyetuo yɛbɛsrɛ asɔfoɔ no yɛahwɛ yi a ɛnam mo so ɔyɛ ne bɛsi sɛ ɔte aseɛ na ɛdeɛ ne ɛka yɛnim sɛ mo na mobɛtu yɛfoɔ Nanso mo amia hunu sɛ yɛn mmom na ɛsɛ yɛtu mo foɔ, ɛfiri sɛ asɔfoɔ bi te sɛ Badu Kobi ne ɔsɔfo Kwasi Awia kum Kyaakyaa nom, Dagoal Mace nom. Mo ne yɛn kyɛ sɛ yɛn na ɛsɛ yɛtu mo fo. Enti Joseph Kaba TV, yɛbɛsrɛ sɛ mohwɛ a na mo asɔskraibo, mo sɔskraibo a monhyɛ ma yɛn. Momma yɛn masage no nkɔ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔman no yɛn nyinaa yɛbɛtumi atutu yɛn ho fo na nneɛma bi akɔ yie. Na ɛyɛ yɛ dɛ sɛ ɛɛ mahu sɛ ɛnɛ mebɔ Asante Youth wɔn aba so paa ɛfiri sɛ mahunu sɛ mpɛn pii no yɛn no yɛ wɔn nhyɛ dɛ nkɔdidi obi kurom hene atɛm na wɔn wɔ asɛm bi kura wɔn ne wɔn hene nom na ɛka ɛno nti ɛnɛ yɛbɛbo yɛn nsɛm ama wɔn so ɔde aseɛ na mmom sɛ wodeɛ wobɛgya wo hene si nkyɛn na wakɔ obi kurom akɔ akɔdidi obi kurom hene atɛm Yɛyɛ saa a, ntɔkwa ne yɛpɛ sɛ ɛba. Ɛnna metu mo fo sɛ momma yɛnnyae saa adeɛ no, ɛfiri sɛ biribi nkɔ yie a, obi ne ɔno te ahyɛnte regye hɔ no, ɔno na ɔnim deɛ ɛkɔ so ma no. Saa ara nso na woto te Greater Accra a, wonim deɛ ɛkɔ so ma wo. Enti wo deɛ, wontumi nnyaa wo kurom Greater Accra deɛ sɛ ɛhɔ deɛ, ɛhɔ nyɛ fi. Greater Accra, ɛhɔ, the, say the capital teɛ. na wakɔ akɔdidi obi atɛm, asan akɔdidi ne hene atɛm. Sɛ obiara sɛ ɔbɛdidi obi kurom hene atɛm a, mefii sɛ ɔman no amfa somdwoeɛ mma. Ɛno nti, Ashanti youth, metu ɛkyɛ ma mo, na monkɔ so nyɛ saa. Monkɔdidi obiara kurom hene atɛm, na mmom sɛ mo asɛm bi ka a, mo ara mo ne mo kurom hemfo no na ɛnka. Wode aseɛ? Ɛne wo kurom hene no nka. Wowɔ atɛmdidi a, wo ara wo kurom hene na ɛsɛ sɛ odidi no atɛm. Yɛyɛ saa mmom a, mifi sɛ ɛbɛboa yɛn koraa sen sɛ ɛno mpo koraa. Ɛnyɛ nidi, ɛnyɛ buo sɛ wobedidi atɛm, na mmom sɛ wobɛtra wo kurom hene hɔ na woakɔ obi kurom hene akodidi no atɛm deɛ, ɛnneɛ odidi wo kurom hene atɛm a, mete sɛ nka ɛyɛ. Efisɛ yɛn nananom se yɛbɔ dam a, yɛbɔ firi fie. Joseph Kabati. Yɛda obiara ase sɛ motiee yɛn amanneɛ. Momfa saa kwan no nhyɛ mma. Nyame nka obiara.